Mema wo akwaaba ba Ocean One TV. Nkɔmmɔ a yɛbɔtwetwe nyinara ɔfa Nyamesom ho. Na iyi bɛma mberantsɛ na nketeesia adzekyee na adesã yerinyin no, Bible no ma yɛtse ase dɛ tsetse abofra no kwan a ɔfata do na onyin a ɔammper mmfi ho. Dɛm ntsi, Wukuda nye Wukuda biara ber a wɔabɔ no nsuan kosi nnɔnwɔtwe no, Me nye abaguafo ekuku dɛm yɛtsena ase yɛtwetwe nkɔmbɔ a ɔfa nyamesom ho. Hyia emi, Nana Kwamena a ɔtwe a dodow afrɛ me Katikis, menye m'abaguafo wɔ Ocean One TV wɔ aber a ekuda matsena famu na menye hɔn rotwetwe nkɔmbɔ. Ndɛ wukui nnku da biara Nonsuan kosi Nɔnwɔtwe. Meda ase.
Mesan ma mo akwaaba ndɛ nso biom ɛba Oshinwan TV ɛndɛ nso aka yɛ wo kua daa yasan ahyia Nyame adom yɛ wɔ ahoɔden sɛdeɛ Nyame ɛde akyɛ yɛn aa ɛndɛ akɔ yɛ wo kua da yi yatena se na yɛ youth and religion saa program yi ɛna yɛtena se a yɛne asɔfoɔ ɛtena se ɛboboo Nyamesɛm ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo ne me Yɛbɛtumi ahu baabi a yɛafi ne baabi a yɛrefiri rekɔ. Enti ɛnnɛ yɛatena ase yi, Nyame adom, yɛhyia sɛ yɛrebɛdwendwen yɛn ho. Na dwetrɛ a ɛnnɛ yɛde reba abɛdi nkɔmmɔ yɛ Once Saved, Forever Saved. Sɛ yɛgye nyimpa ɛnnɛ, Nyame adom, yɛyɛ crusade bi anaasɛ yɛbɔ mpaeɛ ma obi na nipa no sakra ɛnnɛ, na kyerɛ sɛ Nyame agye no a, yɛrebusa sɛ, Wagye no forever? anaasɛ nipa no fata sɛ ɔyɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkwagye no a nipa no anya no bɛtumi aprosidi anaasɛ wakɔ n'anim. Nti yɛbusa sɛ sɛ yɛbusa sɛ one save forever save ɛna yɛbusa. Na ansa na mebɛ introduce mɛyi me, me, me, me panel members no, wode atwɛn me, afei na wasɔ ofidie atwɛn me na yɛnkɔgye aboafo nkrato mmra. Yɛba a, na afei me ne wo ne panel members no adwendwen yɛn ho na wo nso woakyerɛ w'adwene. Ɛnti tena ase na twɛn me meba. Mema wo akwaaba ba Ocean One TV. Nkɔmmɔ a yɛbɔ twetwe nyinara ɔfa nyamesom ho. Na iyi bɛma mbrantseɛ na nketeesiɛ, adzekyee na adesã yerinyin no, Bible no ma yɛtse ase dɛ tsetse abɔfra no kwan a ɔfata do na onyin a ɔammper mmfi ho. Dɛm ntsi, wo kuda nye wo kuda biara ber a wɔabɔ no nsuan kosi nnɔnwɔtwe no, Me nye abaguafo ekuku dɛm yɛtsena ase yɛtwetwe nkɔmbɔ a ɔfa nyamesom ho. Hyia emi, Nana Kwamena a ɔtwe a dodow afrɛ me Katikis, menye m'abaguafo wɔ Ocean One TV wɔ aber a ekuda matsena famu na menye hɔn rotwetwe nkɔmbɔ. Ndɛ wukui nnku da biara nunsuan kosi nɔnwɔtwe. Meda ase.
Masan ahyia mo ɛndɛ nso biom. Mesan ka kyerɛ mo sɛ merekɔ akɔgye aboafo nkrato, nti makɔ abɛ yi, eh, me ne me panel members na ahyia, wɔn a me ne wɔn redi dwuma ɛndɛ. Wɔn ne Ɔsɔfo, eh, Newlove Mensah. Ɔsɔfo Neulav Mensah, Asafo Ɔsɔfo Neulav Mensah da ano yɛ Apostolic Praise Church. Saa nso na ɔreba yi ɔne ne boafo pasta. Ɛno ɔyɛ youth pasta, ɔno na ɔkora youthfoɔ no so. Ɔsɔfobaa Felicia Enu, Asafo Ɔsɔfobaa Felicia Enu nso da ano yɛ the same church, mekyerɛ Apostolic Praise Church. Wobɛhu asafo yi wɔ Elmina. Me nso a meredi kyea me yi anaasɛ meretoto wɔn ano yi, me din de Nana Kwamena Awɔtwe. Dodoɔ ara frɛ me Evangelist Aaron. Na ɛnnɛ, deɛ a yɛrebɛdwene ho nie, Once saved, forever saved. Once saved, forever saved. Sɛ yɛgye wo nkwa nnɛ a, na kyerɛ sɛ nkwadwene wɔ hɔ daa a, ɛnna ɛnnɛ yɛbɛbooboo ho. Nti waba yi, tena ase. Afei na wasɔ mfidie a me kae wo sɛ Oshi One TV na wode ato yi. Oshi One TV nso wobɛhunu wɔ Elmina, mekyerɛ Ahomka fie, Elmina wɔ Central Region, na ɛhɔ na nsɛmdɛ ne nsɛmpa wɔ. Nti anwuberɛ yi, tena ase na tie yɛn, na ɛduru berɛ a wo nso wobɛkyerɛ w'adwene a, na woakyerɛ w'adwene. Ɔsɔfo, ma mo akwaaba. Yeah, ɛnua. Mo mpo mo ɛ?
Nyame adom yɛn ho yie. Adom a me nso me ho yie me te apɔ te sɛ Yesu asɛnnua. Na membusa wo, eh, yɛka sɛ salvation a, what is meant by salvation? Yɛka nkwagye a, ɛdɛ ɛne nkwagye. Yo.
Na sɛ obi anya nkwagyeɛ, yɛagye obi nkwa.
Yo. Ɛno nso aseɛ ne dɛn? Yɛda ase.
Yeah.
Eh, wɔka dɛ nkwagye a, yɛbɛka dɛ being delivered from the power of sin being delivered mm -hmm. from power of sin na wɔka dɛ wɔadeliver obi efi bɔn no tum ase a normally no wɔka dɛ bɔne a bɔne gu ahorow bebree yɛwɔ bɔne a wɔfrɛ no imputed sin Imputed sin. Imputed sin. Wɔka dɛ imputed sin a, kyerɛ dɛ bɔn a innyim ho hwee. Dɛm bɔn no, nnyɛ wo na eyɛe, na mbom no wɔdze ato wo do. Dɛm ara na Bible mu no so ne fã so wɔfrɛ biribi imputed righteousness. Ɔno no so ɔyɛ tsenenee a innyim ho hwee. Na yɛrekasa afa bɔn no ho yi, being delivered from power of sin. Yɛwɔ biribi a wɔfrɛ no dɛ delivered from power of sin no dɛm bɔn no ɔnnyɛ bɔn a awa a ɛtsena ha a eritsie me yɛe na ɔnnyɛ bɔn a ame a merekasa yi meyɛe na mbom no sɛ yɛhwɛ Bible no mu a yebohu dɛ Adam na Eve asoɔdzen bi a wɔyɛe na Nyankopɔn kɛɛ dɛ sɛ wodzi dua no ara a mpaara dɛ wobowu no mhm. ehu dɛ the devil also told them dɛ wonnwu bi ntsi no hɔn no wonyae from the devil dɛ wonwu na mbom no wowu a w'enyiwa bobue ntsi na ampa wodzii no nso yennhu dɛ wowuiɛ but wɔ Nyankopɔn n'afa no na woewu because dɛm bɔn no a wɔyɛ disobedient no a wɔyɛɛ no ɔno na ɔextend aba hɛn nyina hɛn do ma hɛn a yɛannyɛ dɛm bɔn no bi no dɛm bɔn no ɔaka hɛn Ntsi dɛm bɔn no nye bɔn a oripia nyimpa kɔ hell na ɔsor individually our daily hɔn activities, nyɛe a mfomdo a yɛyɛ, ɔno no dɛm bɔn no ɔno na Bible no kyerɛ hɛn dɛ sɛ yɛserɛ Nyame a Nyame ɔde bɛkyɛ hɛn. Ntsi dza yɛyɛ nnhim ho no ɔno yɛserɛ a ɔmmfa nkyɛ hɛn anaa? Ɔno na ɔmmfa nkyɛ hɛn no na ɔno pakyee na ɔmaa Jesus ɔbɛ bɛ bɛ wui okay. nti no okay.
jesus okay. ne wu no a ɔbɔ wui no mm. he delivered us from that power of sin a mekyerɛ yeah, adam ne adam na eve wɔyɛɛyɛ no oh, okay. ɔno na wɔfrɛ no imputed sin imputed nti sɛ yɛkan ɛwɔ rome fo nwoma no yeah. ɛtiri a ɔyɛ um, awɔtwe uh, romans chapter 8 sorry me yɛ very sorry romans chapter five right yeah. verse twelve zero kwan a ɔkyerɛ yɛn dɛm bɔne no nyinaa mu to nineteen ɔkyerɛ yɛn dɛm bɔne no nyinaa mu mm. nti owie a na waka akyɛn yɛn dɛ mbrɛ adam mu yɛyɛ bɔne bɔne a na yɛnyim ho hwee na otumi ɔyɛ standi yɛ a na yɛn yɛnyɛ bi dɛm a na jesus so de sene ne yɛn a ɔno so yɛnyim ho hwe ɔdze aba a na kyɛ dɛ jesus ne tsenenee no saa dɛm no bɔne no yɛtumi yɛnya biara ma ɔboro do dza na ɔno jesus so no tsenenee no nso no ɔboro do koraa nti ma jesus ɔdze baayɛ no ɔno no ɔyɛ adze a tumi a ɔgye hɛn fi dɛm power of sin a na ɔdrag nyipa ɔdze hɛn no kɔ hell Nti no ɔno na Jesus yɛɛ ho edwuma. Nti me ba, sɛ eka na m'enyiwa bɛgye kakra, ɔyɛ Romans chapter five from verses twelve going no, bɔ no tsew ma hɛn na etsiefo hɛn nyina yensua biribi wɔ ha. Romfo Nwoma no etsir enum ne nkyekyɛm du ebien rokɔ ase no, ɔse, Dɛm ntsi, dɛ mbrɛ bɔn nam nyimpa kor do baa wiadze, na owu nam bɔn do bae no, dɛm na owu twaa mu baa nyimpa nyina do, dɛ hɔn nyina ayɛ bɔn ntsi, na bɔn wɔ wiadze besi mbrɛ no do, na mbrɛ nnyi hɔ a wommbu bɔn nngu obi do, na owu dzii hen fii Adam do besii Moses do, wɔ hɔn a wɔannyɛ Adam ne mbrato ne saso bɔn do mpo. Ewa, ɔse, hɔn a wɔannyɛ Adam ne bɔn ne saso do. Kyerɛ dɛ, Adam reyɛ dɛm bɔn no, maybe sɛ ame na ɔyɛ hɔho mpo a anka we could have advised him dɛ, Adam, what you are going to do no, ma nnyɛ. But ehu dɛ no mu consequences no ɔno ne dze yɛn nyinaa yɛnyɛ bi ehu mu esi mu adze ne ta. Nti no nti no wei na ɛkyerɛ ɛyi salvation salvation no ɔno na wɔle gye wo efi mu nti Jesus ne wui no mainly wɔ dɛm pɔkyee no because dɛm imputed sin no God tried always dɛ nka ɔdze biribi bɛkata do, ɔno na nna ɔmaa hɛn egyanom no nna woku mbowa na wɔdze kata do but dɛm eyi no enntum ammboa ntsi na ɔwɔ dɛ mbom ne ba a odzi mu na obotum oeyi dɛm bɔn no nyinara akwa no ɔwɔ dɛ ɔno yɛ dɛn ɔba ntsi no sɛ wɔka dɛ mputer sin a ɛka no ara kɔ a ɔbɛkyerɛw mu ara na ɔakyerɛw dɛ ntsi dɛ mbrɛ Adam bɔne no na yɛnyi mu ho na yɛnya no mu consequences no dɛm a na jesus nso no ɔdze tsenenee a ɔnyɛ hɛn na yɛyɛe na na ɔdze ama hɛn ɔyɛ adom bi na ɔdze ama hɛn ɛma hɛn no nso no yɛtumi yɛnya bi nti ɛhanom no ɔrema hɛn nyinaa no yɛhu dɛ yes we need to be delivered from power of sin nti sɛ nti sɛ woka no sɛ ɔsɔfo baa wode bi bɛtoa so anaa anaa membusa m'asɛm foforo no
bɔkyɛ dza motum maka afa ho nye dɛ sɛ nkwagye tse dɛ ma me papa kae no wɔagye wo efi bɔn bi a awo inyim ho hwee mhm. na wɔagye wo efi dɛm bɔn tum no ase mhm. ntsi the moment a ebɛpɛɛ mu ebubue w'ano na afa jesus christ ayɛ wo wura wo kra nye n'agye nkwa no na ɔkyɛ dɛ enya nkwagye na ɔkyɛ wɔagye wo efi dɛm bɔn no a n'enyim ho hwee no a oh, osii ma ɔnam nti Aha, Jesus Christ asase abɛyɛ bɛyɛ adesoa ada wo so no adawɔhwɛ no. Aha, afei na wasɔ ofidie a eh, deɛ wohwɛ yi ɛyɛ youth and religion na oshiwan tv ɛna wohwɛ yi na wɔn a me ne wɔn di dwuma ɛyɛ reverend new love mensa ne eh, pastor felicia enu pastor felicia enu ne reverend new love mensa asafo a wɔn da ano ɛyɛ apostolic praise Church. Me nso me din de Nana Kwamina Awotwe. Na deɛ woretie yi, deɛ yɛkasa afa ho yɛ once saved forever saved. Sɛ obi wɔ hɔnom a deɛ ɔde ato n'adwene so ne sɛ Nyame adom a ɔfa Yesu ne ne kra no agye nkwa a wɔwie nti dwuma bi ani hɔnom. Nti yɛwɔ asafo bebree wɔ hɔnom a yɛ a nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔnom a ɛkɔ so saa sɛ once saved Forever Safe nti no, yɛgye wo nkwa a, ɛno ano no, wobɛtumi adi nyammerɛsɛm bi a wo ara wopɛ, yɛagye wo nkwa. Ɛna ɛnnɛ, yɛbɔɔbɔ hu, nti afei na woasɔ mfidie a, tena ase na wo nso wo mbrɛ wɔ hɔ. Aah, ɔsɔfo, membusa wo sɛ, saa a, ɛna mebusa sɛ, nti nnipa, kwan bɛn so na yɛmfa so ngye nnipa nkwa? Yɛrebɛgye nnipa no nkwa a. yɛfa kwan bɛn so? Yoo, yɛda Nyankopɔn ase. Wɔka dɛ nkwagye a, Bible no kyerɛ hɛn dɛ nkwagye nnyi obiara mu, ka dzin Jesus nko ho. Ntsi sɛ yɛkan First John chapter five verse nɔma eleven and twelve a, Ɔka biribi wɔ hɔ sɛ ibue ma me a m'enyiwa bɛgye papapapapa. Na yɛmfa nsɔpɔɔt dza yɛreka yi, John, First John chapter five verses eleven and twelve. Ɔka asɛm bi wɔ hɔ. Yes, mpɔkyɛw ka no ma hɛn.
John nwoma a odzi kan no itsir enum ne nkyekyɛmu dubiako kɛpem duebien, ɔse, Na iyi nye. na iyi nye dase no, dɛ Nyankopɔn maa hɛn onnyiewiei nkwa, na nkwa no na nkwa no nye wɔ, na nkwa yi wɔ ne Ba no mu, nyia ɔwɔ Ɔba no ɔwɔ nkwa no, nyia onnyi Ɔba no onnyi nkwa no. Amen. Amen. Ahanom yi, asɛm a nna ɔreka nye dɛ Nyankopɔn ama hɛn dase. Dase a ɔdze ma hɛn nye dɛ ɔama hɛn onnyiewiei nkwa. Nna ɔrepa kyɛ dɛ nkwa no ɔwɔ ne Ba no no mu. Nti owie yi na ɔse na obi a ɔwɔ Nyankopɔn ne ba no, ɔwɔ nkwa. Na obi a ɔnyi Nyankopɔn ne ba no, ɔnyi nkwa. Nti no sɛ yɛbisa dɛ yɛbɛsi dɛn na wɔagye obi nkwa a, kwan a ɛbɛfa do a yɛbɛgye obi nkwa ne dɛ, eba ma woenya Nyankopɔn ne ba no. Osiandɛ n'asɛm no se, obi a ɔwɔ Nyankopɔn ne ba no, ɔwɔ nkwa. Obi a ɔnyi Nyankopɔn ne ba no, ɔnyi nkwa no. Aha no, yɛ ara me na mereka. Tio, tio, deɛ woka yi, sɛ mebisa na woakyerɛ mu yie na moate ase a, wo se nipa no fata sɛ ɔnya Nyankopɔn ba. Mhm. Nyankopɔn ba yi, nyɛ adeɛ a ɔde n'ani bɛhu no fili kadookyi. Mhm. Nti meyɛ dan no ɛhu no sɛ menya Nyankopɔn ba. Mhm. Wahu? Yeah.
Yo, yɛda Nyankopɔn ase. Mm. Eh, sɛ yɛka no Bible no a, nokware a ɔwom dɛ Bible no anhyɛ da ankyerɛ kwan pɔkyee obi fa do a, ehu dɛ na woebenya Nyankopɔn ne ba no, mbom ɔkyerɛɛ wɔ kwan beberee do, mbea ahorow beberee nkakrankakra a ɔma yehu dɛ sɛ yɛdze hɛn adɔpɛ mu kã dɛ Jesus Christ, ɔno nye Nyankopɔn ne Ba, na yɛgye dzi wɔ hɛn akoma mu dɛ Nyankopɔn nyaan no fii ewufo mu a, wɔbɛgye wo nkwa. Ntsi no, dɛm aber no, nna Bible no so ka kyerɛ hɛn dɛ, Ntsi no, ano na wɔdze pɛ mu kã kɔ nkwagye mu, na akoma na wɔdze gye dzi. Ntsi no, hɔ ɔyɛ one of the steps ɔno nye dɛ eri no ho ewurade ame nso ma me ti meyɛ dzebɔnyɛ nyi me nsa me mfata meyɛ adam ase nyi nti no me to nsa frɛ ɔbɛtsena m'abrabɔ mu ɔyɛ gyedzi christianity no ɔyɛ ɛsom bi a ɔyɛ gyedzi ɛsom nti no ɛgye dzi no ehu dɛ ɛɛ eh, ntse dɛ biribi a bɛtena ɔmu nenam wo mu na nhu dɛ biribiara yɛ yi na mbom sunsum mu no ehu dɛ biribi changes bi akɔ do. Sɛ yɛhwɛ hɛn abrabɔ mu a, yebohu dɛ adze biara a ohia wɔ nyimpa ho biara no, normally no, Nyankopɔn ayɛ ne nsa kyɛ wei dɛ yɛfa no easy. Yɛmfa biribi tse dɛ ahom a yɛgye yi, ɔyɛ very important dze ma nyimpa. Nanso Nyankopɔn ayɛ no so easy dze ama hɛn dɛ yetum, eregye ahom a, sometimes koraa enntse, innhu. Mebohu ahe dɛ eregya ahom, na ɔnnkyerɛ dɛ ebia na ebenya headache. Mm-hmm. Ɔno na ebia eregya ahom a, sometimes no, you feel dɛ eh, struggle kakra. Na mbom no Nyankopɔn na ɔayɛ because ɔyɛ important dze ma hɛn. Ntsi no ɔayɛ no so easy. Dɛm ara na nkwagye no nso a ɔredeliver wo from the power of sin no nso no, God has made it so easy for every human being a ɔpɛ dɛ ɔdze no ho ma Ewuradze. Ntsi sɛ eyɛ no so easy no a, ma ɔyɛ nye dɛ ɔma ma wo so no inya dɛm nkwagye no. Ewuradze bɛbɛtsena w'abrabɔ mu. Ntsi sɛ yɛkan Asomafo Ndwuma no a, wɔkãe wɔ hɔ wɔ, mpakyɛw makyerɛ, kan ma hɛn Acts chapter chapter twelve.
Acts twelve. Very good.
Verse. Acts chapter four verse twelve sorry Acts chapter four verse twelve mepɛ dɛ yɛ kan biribi ɛwɔ hɔ Acts four twelve nti no ma mɛpɛ dɛ yɛn nyinaa yɛ nwin dɛ nyankopɔn ama yɛn biribi mpɔkyɛw kan kɔ. Ɔse na nkwagye nyi obiara nso mu. Nkwagye nyi obiara nso mu. Nso foforo nni ɔsoro a ɔsoro ase a. Me kan twi no. Mhm, kan twi no.
Nkwagyeɛ nni obiara mu. Mhm. Nanso din foforɔ biara nni ɔsoro anaa asase anaa onipa mu mhm. a ɛsɛ sɛ wogyina so gye onipa nkwa. Nkwa.
Nti no, ahanom no, esuafo no, asomafo no, wɔama yɛn hu dɛ nkwagye nyɛ obiara no mu. Mm. Meanwhile no, God has also testified through

Na te saa asɛm no a wɔka no, na wɔgyina tiripɔw bɛn so? Ɔno no, ebia asɔfo bi, ebia na ɔbɛka dɛm no, ɔno no hwɛ yarba a ebia na ɔdze asa obi no, Oh, okay. na orubue n'ano aka dɛ, Oh, magye wo. Oh, okay. Na mbom no, dɛm gye no, sei, ɔyɛ di, there are so many difference Okay. wɔ, memfa no dɛ obi yar na ɔatse apɔw, na ɔagye obi nso efi bɔn tum mm-hmm. ase. Mm-hmm. Obi botum oe, ɔayɛ healed Yeah. wɔ crusade ase, na Yeah. nankasa ɔnnyɛ saved. Okay. Nti no, nnya ayaresa wɔ crusade ase no nkyerɛ dɛ n'anyen. Nti no, hɛn mu beberee no, yɛkɔ deliverance ministries, ehu mu esimadze no tse a, oh, deliverance programs, prophetic programs, oh, nna yeenya ayaresa, nna sɔfo bi ɔahyɛ wo nkɔm, na bi a na biribi akɔ yie dze ama wo. Nnya ɔno no nkyerɛ dɛ ayɛ saved. There is difference between breakthrough na afi irenya wo nkwagye. Nkyɛ nnhu esi ma adze ne saa. Ntsi ha no, nna sɛ nyimpa no anntɔ bɔ ara annkyerɛkyerɛ no mu na ebi a ɔbɛn no dɛ, oh, ɔba w'asɔr, n'edwuma rokɔ do, n'abrabɔ rokɔ yie, biribiara rokɔ yie ɛ, you may think dɛ, oh, dɛm nneɛma nyina rokɔ yie no ntsi no nyimpa no ayɛ saved a, mepɛ dɛ meka dɛ Bible no rekã kyerɛ hɛn dɛ ɔnnyɛ saved. Ntsi dɛn ntsi na ɔyɛ sɛ yɛgye nyimpa nkwa? Ɔsɔfobaa Felicia, nkwagye ɛ, ɛ, ɛ, by force. Dɛn ntsi? Adɛn ntsi na ɔyɛ sɛ wotumi kyerɛ me sɛ Ɛyɛ sɛ yɛgye mo nkwa. Ɛɛ nkwagye no Nyame dze nyimpa biara ne pɛ ahyɛ ne nsa. Sure sure. Osiandɛ ɛɛ ɔsɛ kwan no ɔyɛ ebien, yɛwɔ dza ɔyɛ tseaa na dza ɔyɛ kɛse. Na dza ɔyɛ tseaa no ɛfa mu a ebɔkɔ nkwagye mu na dza ɔyɛ kɛse no ɔdze wo bɔkɔ ɔsɛɛ mu. na Nyame mmpɛ dɛ nka hɛn nyina yɛba har a. Ɔno ntsi na Ɔmaa Ne Ba Jesus Christ bowui dze gye hɛn nkwa no. Osiandɛ ɔyɛ nkorɔfo beberee kã dɛ Ɔahyehyɛ atsɛmbu ama binom dadaw. Dɛm nkorɔfo no a Nyame hyehyɛɛ atsɛmbu ma hɔn, Ɔannhyehyɛ amma ame na awo, nyimpa dɛsɛnyi, na mbom Ɔhyehyɛɛ maa Satan na ɔnye no nkorɔfo no. Na Nyame mmpɛ dɛ nka hɛn nyina yɛba har ntsi, ntsi na Ɔmaa Jesus Christ ɔbae bowui dze gye hɛn nkwa. Na mbom ɔnnyɛ ɔnnyɛ nhyɛdo dɛ ɔwɔ dɛ by force wɔgye wo nkwa, but wankasa hu dɛ ɔsɛɛ mu no a Nyame ɔahyehyɛ ama Satan na no nkorɔfo no, nyimpa de sɛ nka yɛmmfata hɔ. Ntsi me pɛ kuta me ntsi, nnyɛ sɛ nnyɛ sɛ wohyɛ me force sɛ yɛngye me nkwa. Aha, asɛmpa no dze yɛbɛka akyerɛ wo, ntsi sɛ edze w'akoma bɛgye dze a, kenkan Acts chapter sixteen verse eyi no a, Bible se dɛ aber a Peter na ɔnye Silas wɔkɛkaa asɛmpa no, nyimpa no twe hɔn koraa nkyɛn na ɔkebisa hɔn dɛ, Ebɛnadze na mɛyɛ na meenya nkwagye? Nna ɔse dɛ, Sɛ ebɛgye edzi dɛ Jesus Christ yɛ Ewuradze, ɔno ebenya nkwa, na wɔbɛgyaa wo na wo fiefo nkwa. Na nyimpa no gyee dzii no wɔgyaa ɔno na ne fiefo nkwa. Ntsi na wogyina gyedie, ɛnam gyedie so na ɛsɛ sɛ menya nkwa anaa? Ɔyɛ gyedzi a ɛdze ano bɛpae mu aka na afa Christ Enti mebusa wo sɛ, so ɛyɛ sɛ wohyɛ me fɔɔso sɛ mehia nkwagye? Asɛm no waka tio, waka asɛm no akyerɛ me, magye ato mu, magye ato mu, magye ato mu no, the fact that magye ato mu no, ɛno pɛ me ntiri me sɛ wohyɛ me fɔɔso sɛ mm. menya nkwagye. Obiara ntumi nhyɛ obi dɛ onya nkwagye. Sure. But asampa nti ɛbɛka akyerɛ Ntsi sɛ yɛka kyerɛ no wankasa nya adwensakra wɔ wo kwan a enam do no dza ɔno oye. But sɔfo bi a nye obotum ɔahyɛ obi kyenkyerɛn dɛ otwar dɛ inya nkwagye. Asɛmpa no dze ɔbɛka akyerɛ wo but egye dza osiandɛ Bible se dɛ dodow a wɔgyee dzin no ɔma hɔn tum dɛ wɔyɛ Nyankopɔn ne mba. Ɔ ɔkyerɛ dodow a wɔgye ne dzin no. Ntsi Jesus Christ, Bible dze nda meba dza ɔyɛ me dze wɔ na dza ɔyɛ me dze wɔ anngye me na dodow a wɔagye me. Ntsi Jesus Christ kura mpo nka ehwɛ mu a nka nnyɛ hɛn amamfrafo ntsi na ɔbae, ɔbae Israelmba no hɔ. Na ɔnam do Israelmba no wɔanngye no ntsi na ɔbae. Ntsi sɛ Israelmba wo no, ohu dɛ wɔammforce hɔn. Wɔse dɛ nkɔmhyɛnyi bi annya enyimnyam wɔ nankasa no kurom, ɔkɔr Israelmba no hɔn a wɔanngye na wɔpamee no na ɔbae no, nna ɔnam do ma hɛn so yebenya dɛm kyɛfa no bi. Ntsi ɔnnyɛ force. Tse dɛ Jesus, woenntum annforce Israelmba ndɛ ɔnwo hɔn tse na Nyame soma me dɛ mma mba mbɛgye hɔn. Ntsi kyenkyena kye wɔngye mu ntum, na wɔanngye no anntum no a ɔgyaa hɔn hɔ no, dɛmara na ɔtse. Afei na wɔatsena ofidie hɔ a ɛyɛ Youth and Religion na wohwɛe na ndɛ dea yegyina so yɛ Once saved forever saved. Sɛ yɛgye wo nkwa ndɛ a, ɛnoa no no anaa? Ɛna me ne Ɔsɔfobaa Felicia Eno ne Ɔsɔfo Panyin Newlaugh Mensah, me ne wɔn ahyia yi. Asafo a wɔda ano yɛ Apostolic Praise Church. Wobɛhunu asafo yi wɔ Elmina. Ɛnnɛ, hanom ayɛ degyaa, ɛsiane sɛ me deɛ merekyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ by force sɛ mehia nkwagye. Wɔn nso kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ yɛka asɛm no kyerɛ me na mesesa. Nti merebisa sɛ, sɛ masesa a, Meyɛ dɛ hu sɛ masesa ɔsɔfo. Yo, yɛda Nyankopɔn ase. If I'm saved, how can I know? Yo, yɛda Nyankopɔn ase. Eh, mepɛ dɛ meba mebɛn n'asɛm no ho kakra na medze ba ma ɛrekan. Eh, dɛ mbrɛ nna ɔreka no, mm. eh, Nyankopɔn ahyɛ dɛ ekristofo no, yɛnkɔ wiase mm. aman nyinaa nkɛka nsɛmpa no, mm. ntsi asɛmpa no, ɔno na ɔnyɛ nhyɛ. Na mbom no, awosu ntsi na asɛmpa no wɔ hɔ. Ntsi yɛka Nti na Bible no se, Na dodoɔ a wɔgyee no no, ɔmaa hɔn tum dɛ wɔnyɛ Nyankopɔn. Nti no, ɛgye no a, then the power will be given to you. Nti no, ɛgyee dzii no, God will give you that authority to become the child of God. Pɔw so na toa so twɛn. Nti sesei na woka dea na wopɛ akyerɛ sɛ asɛmpa no ɛfata sɛ yɛka mhm. magye atom na woka a wan mo na woka akyerɛ wɔn mo because me a woka akyerɛ me wo se ɛnyɛ compulsory ɛho hia kyenkyena nkye sɛ wohyɛ me sɛ mengye nkwagyeɛ no wahu mhm. na asɛm na wode ma me no aseɛ ne sɛn Yoo. Why sɛ wo disturb me peace? Yoo. Yɛda nyame ase. Mm. Ɔnyɛ dɛ yɛ disturb wo peace mm. mpo. Ma ɔten dɛ sometimes obi wɔ hɔ a biribi na ɔkɔ sinima ɔma asɛm no a yɛreka no ɔngye ndzi. Nti obi wɔ hɔ a asɛm no ɔte dɛ aba. Mm. Wɔduaa nti mmɔ wɔn a ɔrete no ɔbɛte bɛte bɛte bɛte afei ɔbɛduru baabi no n'ankasa da no mpa do a ɔbɛhu dɛ Ɔdwendwen asɛm no ho ara na oehu dɛ dabi, ɔwɔ dɛ megye asɛm no dzi. Na hɔn a ayɛ a wɔba asɛm no ho no ara mpo no, hɔn so gu ahorow. Obi wɔ hɔ a, ɔreba asɛm no ho no, nnyɛ nkwagye no mpo ntsi na ɔreba. Obi wɔ hɔ a, bi a ɔatse dɛ Onyame wɔ tum, otum yɛ biribi ntsi, n'edwumasɛm ntsi na ɔreba. Dɛmfo no na annyɛ a, na ebia na ɛnyɛ salvation nti na ɔbaeɛ mm. nwa no yɛ mframufo a mm. wɔtumi bɛfram but ɛnyɛ no yɛhu de wɔbɛka christian religion no ho no we mm. term them dɛ they are all christians okay. meanwhile no nyɛ kristosom dɛ wɔle deliver no from ne bɔne nti na ɔreba na mmom no ɔno no ɔreba for coming sake dɛ n'edwuma bɔkɔ do obi ba dɛ ma ɔbɛyɛ ma ne mba no wɔronnwu obi lba dɛ ma ɔbɛyɛ ma nyame bɔbɔ no ho ban ɔsorɔ no na ɔsor reba dɛ wɔngye wo nkwa ntsi ne ndɛ no dodow nara a wɔba no ɛbɛkɔ mu ara no botaeɛ ɔsi wɔn anyiwa do na wɔde bɛn ɔnyɛ nkwagye no nti na wɔdze baayɛ, na mbom asɛmpa no so dze, ɔno no na sɛ eyɛ sɔfo a Nyame afrɛ wo no a, Nyame so miracles na ɔno ɔyɛ surplus, ɔyɛ nkaho bi. Ewa. Ɛsɛ wonya nkwagye ewie no ndaase a Nyame de ma wo no. Ɔno no ɔsɛ ɔyɛ mba n'edzibana. Oo, ɛyɛ dɛn? Mba no hɔn edzibana. Yɛn mu yi. Yɛ edzibana.
Yɛ agyedzifo no edzibana a wodza, Nyame na ɔdze ma hɔn. Ɛno ne miracle no.
Ɔno nye miracles no. Oh, okay. Ntsi no sɛ eyɛ Christonyi papa a, you don't follow miracles but you rather no salvation.
yeah but rather no miracle will follow you by itself nkyɛn mu waste man ɔno nye wadi ban a kyɛ dɛ nyame dza ama ɔno na ɔma afoforo hu dɛ oh there is something in christianity ɔno na ɔma ɔhu dɛ tumi bi wɔ christianity mu na ɔno no wɔn a wɔnte ase no hmm. wɔnhwehwɛ nkwagye no hmm. nti na jesus ka asɛm bi dɛ yɛnhwehwɛ soro aheman no hmm. nye ne tenenee kan na ma wɔaka no wɔdze bɛka hɛn ho ntsi ahanom no ɔno na ɔhyɛ hɛn ama yehu dɛ o oh, nokwar hɛn christiansom no ɔnnyɛ nhyɛ ɔyɛ pɛ mu ɔyɛ pɛ mu na ebe mu a benefit bebree wom ayarsa wom mm. na mmom no ma odi kan mm-hmm. ɔyɛ nkwagye no Nti no yɛpɛ dɛ yebisa wo dɛ, ebia wankasa no, ana ɛreba fɔ w'ahobanbɔ anaa? Bebree ba fɔ ahobanbɔ. Ɛda no obi koraa me yɛ yi na ɔsɛ o, ama mu wu a w'esiam nti na ɔma merekɔ asɔr. Bebree wɔ hɔ dɛm. Nti no dɛm a wɔtse dɛm no, nkyerɛkyerɛ nkakra nkakra na ɔbɛma woehu dɛ o, saana botae no a medze reba Nyame hɔ no, ɔyɛ botae bɔne na ɔasesa. Nti na no so mpo yehia nkyerɛkyerɛ nkakra nkakra a yɛyɛ ama yɛayɛ mbusa sɛ mbusa sɛ sɛsɛi na woka de a ansa na mabue me phone line mebusa wo asɛm na mewia na mabue me phone line no membusa wo sɛ sɛsɛi na woka de a wokasa no wokaa sɛ yesu nkutoo na ɔwɔ nkwagye masa asɛm a wokan me ne wo ɛbɛpere ho because menim bebree akɔgye nneɛma bi egu wɔn asene bebree ame nneɛma bi egu wɔn wɔn wɔn wɔn mu wahu a wɔn nim sɛ yɛ bambɔ so ɛregye wɔn nkwa so because menim menim driver bi a ɔno wakɔgye biribi a ɛyɛ ahobambɔ a ne kaa to fam koraa ɔbɛba no na ɔno gyina kaa no ho wahu a ɔmpiraeɛ ɛyɛ ahobambɔ ɔwɔ nkwagyeɛ ɛwɔ saa nneɛma no na deɛ wokan menya nte wɔ ase sɛ yesu nko a because nkwagyeɛ wɔ baabiara o

ahoma no ɛma me challenges nti ɔsɔfo ma yɛnkɔ mepɛ busa sɛ yesu nko ara na wokan wo se ɔwɔ nkwagye Menngye ntoom saa, because nkwagye, nkurɔfo bebree akɔgye nnoɔma ato wɔn asene a ɛregye wɔn nkwa. Nti kyerɛ mu yie. Yoo, ɛɛ, sɛ wɔka dɛ nkwagye a, dɛm nkwagye no a yɛreka no, yɛnnka ahobanbɔ wɔ wiase yi mu Aha, nkwagye asɛm. yeah. Ɛɛ, yɛwɔ nkwagye bi tse dɛ Ebia memfa no ɛnam kaal kwan ho mhm. na ebia kaal reba abɛpem obi na epia no ato nkyɛn agye no nkwa oh, ɛwɔ that moment no nka obowu na the more wu no yɛ hello
yeah good evening ɛnka wo so wo din ne baabi a wofrɛ fi ama ah, yɛnkɔ mesrɛ wo a

Ɛna abo no adwuma no naano na yɛfrɛ de akɔhyɛ no. Umm medase pɔpɔpɔpɔ nyame nhyira wo yɛ kɔso na hwɛ yɛ program yi medase sɛ wafra afi eh, keyie maa nyame nhyira wo sɛ wafra afi aboransa nyame nhyira wo bebree nyame nhyira wo bebree ɔsɔfo ansa na mɛbusa masɛm baako nso no nyabotrɛ ma me 0207 566

Dodow no ara som a wɔde kɔ asɔr no na munnfir. Ɔyɛ nokwar, because ndɛ obi rokɔ asɔr a, no botae ara nye sɛ, Mihia kun, mihia sika, mihia edwuma. But ana nso nna ne werɛ fir sɛ Bible kaa sɛ, Yɛnhwehwɛ Ɔno, Ne tsenenee na Ahen ne kane, na Ɔdze nyia aka nyina bɛka hɛn ho. Ntsi, da biara no, Christianity dze eri kwan sɛ ifollow adze a wɔfrɛ no miracle. Ntsi wo korakora ne sɛn? Wo korakora ne sɛn? Bɔ no tɔfa ma me. Ntsi me korakora ne sɛ, nkwagye no dze,

Bɔfo Eric, ma mensrɛ mmusa wo sɛ, nti sɛ onipa kɔ asɔre na yɛbɔ no asu, Honhom Kronkron bɛtena ne mu asa saa nkwagyeɛ no a wanya no ma Honhom Kronkron abɛtena ne mu no, saa mmerɛ no de kɔ no, fata sɛ nipa no tumi yɛ adwuma bi ka ho anaa sɛ once saved, forever saved, sɛ yɛagye ne nkwa prɛko pɛ no, ne ho atɔ no anaa?

yɛbɔ no asu a na sɛ ɔsesa a na ɛno nkyerɛ sɛ bi ɔnyɛ nkwagye ara no no because so asu asu bɔ no koraa no sɛ wobɔ asu a te sɛ yɛahyɛ w'atade foforɔ wɔ honhom mu but sɛ yɛbɔ wo asu na sɛ woanyɛ nneyɛ a ɛsɛ fata a ɔno de nkwagye ho nya because eh, Jesus Christ eh, ka ne sɛ ɔyɛ fast na ɔho ɔyɛ fast no 40 days no bonsam sɔ no hwɛ nti means sɛ Bonsam nsuro mpaebɔ. Bonsam onsuro mpaebɔ, onsuro fasting. Na mmom no, bonsam suro nneyɛe kronkron a wobɛyam wɔ w'abrabɔ. So ɔte aseɛ? Menim sɛ mewie, mewie adeɛ a, mafom. Mebɔ adwaman a, mafom. Menom nsa dodoɔ a, menom nsa a, mafom. Meyɛ nneɛma a ɛde fi bɛbrɛ me nipadua no a, mafom.

Nnwuma bɔne a ɔreyɛ ho a ɔda so te ne bɔne mu. Meda ase nya Nyame Nyame nhyira wo bebree Twɛne tia ma na me mbrɛ no nya wo koraa wo dea Ɔsɔfo na wo kasa ahaa afei na wasɔ ofidie a youth and religion na wo hwɛ na wei yɛ berɛ a yɛ tena ase na yɛ ne wo di ebobo wɔ nyamesɛm ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo bɛ hunu baabi a wo fi ne baabi a wo wo kɔ deɛ wo yɛ no sɛ fata sɛ wo yɛ a wo bɛ hunu mfata a yɛ deɛ yɛ kyerɛ na ɛbɛ boa wo Ma wɔhunu wo left from your right Na me a wote me nka yi, me din de Nana Kwamina Awɔtwe, dodoɔ ara frɛ me Evangelist Aaron. Saa nso na me ne asɔfo mmienu ahyia wɔ hanom. Baako din de New Love Mensah, ɔsɔfo panyin no no. Saa nso na Ɔsɔfobaa Felicia Enu, ɔno yɛ youth pastor. Asafo a wɔda ano yɛ Apostolic Praise Church na wɔda ano wɔ Elmina. Ɔsɔfo, memmu sɛ o. yɛabɔ me asu, manya nkwagyeɛ, ɛno ara no no anaa? Yo, yɛda Nyankopɔn ase. Ɛm dɛ ahyɛse no mpo no na eribisa biribi tse dɛ once saved, Ɛno ano no, eh, is ɛno ano forever no, yeah, saved. yɛagye me nkwa, Yo. nti manya nkwagyeɛ, seesei de mahu sɛ manya nkwagyeɛ, asa. Mewɔ biribi yɛ bio mu. Eh, dɛm word no a wɔfrɛ no once saved forever saved no, yɛnkɔ hɔ yie. Ma ɔwɔ mu wɔ hɔ nye dɛ ɔyɛ debatable. Mhm. Wɔka dɛ debatable a, ekyimgye Yeah. wɔ mu. Yeah. Ɔyɛ sect of Christians Mhm. hɔn gyedzi na Akristofoɔ bi a wɔn yɛ binom kuo bi, wɔn hɔn gyedie no hɔn no. gyedzi nye no dɛ eh, nyimpa wɔgye wo nkwa a, Mhm. eh, nna kyerɛ dɛ Ewuradze agye wo. Ntsi no ɔbɔnsam runntum nngye wo mmfi Ewuradze nsamu, hɔn ngyinado a hɔn wɔ gyina do nye no. Na hɔn ngyinado no biem no nye dɛ Jesus kã asɛm bi dɛ, Mo nguan tsie me ndze, John chapter ten verses twenty seven to twenty nine, asɛm a Jesus kãe nye dɛ, Mo nguan tsie me ndze na minyim hɔn. na mɛma hɔn onnyiewiei nkwa, na wɔrennhera da, nso obi runntum nngye hɔn mmfi me nsamu da. Na owiei no ɔse, Na m'Egya no a. Kyerɛ sɛ, wɔn a wɔnnim Nyame na Nyame nso nnim wɔn no, obi biara nntumi nngye wɔn.
Wɔanngye hɔn mmfi ɔno Jesus no nsamu da. Asɛm a Jesus kae na odi no korɔe. Ma mimbisa wo asɛm bi. Wokan Genesis a, yɛse ɛy Adam, na Adam, saa bere no Adam Nyame nnim no anaa? Adam ne Hawa.
Wɔn nnim Nyame, Nyame nnim wɔn, ɔne wɔn kasa mpo na mpo. Adɛn na Adam tumi hwɛɛ ɔbaa no ahoɔfɛ nti yɛde ɛyi yɛfrɛ no sɛn yi, ɛɛ aporo ɛbrɛ no yi, ɔdii yɛ ma no to mmara. Aha no na. Nti Jesus anyɛ nsɛm hunu bi na na ɔɔka a. Aha no na ɔkɔnfɛm ma na mebee reka dɛ Nyankopɔn ɔdze pɛ ɔdze ama hɛn anom dɛ ɛɛ hɛn nua a ɔfrɛe no na Yeah. ɔnntse ma ɔreka n'ase Nti kakra. na Adam kuta ne pɛ.
Adam no, Nyankopɔn kaa kyerɛɛ no dɛ, Idua no nyi. nkwa no nyi. Ɛpɛ no nie.
Ɔno nyi. Iyi so nyi. Nti nti yɛwɔ the tree of life and tree of knowledge of good and evil. Nti no Nyankopɔn dze sii hɔ dɛ iyi ma ndzi, idzi a bowu. Nna ɔkyerɛ no dɛ iyi na dzi. Na obi so baeɛ a ɔse Onyankopɔn boa Idza wenyi aba mme Idza oh wo ho bɛyɛ fɛ Idza bɛyɛ dɛ Nyankopɔn no ara Nti ɛhɔ no ɔnya pɛ dɛ oh na ɛkyɛ dɛ mepɛ dɛ meyɛ dɛ Nyankopɔn no ara Nti ɛpɛ no a na ɔrekan ibi nyen Nti no ɔdze ne pɛ na ɔdze kɔ ekedzi Nti ekedzi no Ɔwɔ dɛ consequences a ɔwɔ ho no, wo nsa ka.
Okay, ɔno nye hɛn dɛm bɔn yi a Jesus bae a orubowu. Ntsi Jesus no a Nyankopɔn dze pɛ no nyina ama no na woeseal no, ɔno na ɔno rekyerɛ hɛn dɛ n'asɛm no nye no dɛ, dodow a wɔgyee no no, etse ase a, wɔabɛyɛ no nguan no, ɔma hɔn onnyiewiei nkwa, na wɔnnhera da. Cwɔko na memfa m'abae nto gua zero two zero seven 566185 Afei na wasɔ wo fidie a, Youth and Religion ɛna wo hwɛ yɛ yi. Na wo bɛ hunu um Oshiwan TV ɛwɔ Elmina ɛwɔ Ahomka fie. Ɛhɔ na Oshiwan TV ɛbutuo. Saa nso na kuada biara berɛ a abɔ seven kɔsi eight no yɛ tena ase ɛgye Youth and Religion ɛbrɛ wo. Wɔn a yɛ a wo ne wɔn hyia yɛ nkorɔfoɔ a wɔn akwadare ɛwɔ nyamesɛm mu nti yɛ a yɛbooboo nyamesɛm ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa wo na wo nso woafa new life, sɛ deɛ wofa mu no nyɛ a na woafa new life. Nti deɛ ɛnnɛ woretie yi yɛ once saved forever saved. Sɛ wo feel sɛ yɛgye wo nkwa prɛko pɛ a ɛno ara no no a, ɛnnɛ tie na te wo ho ase. Ɔsɔfo ma yɛnkɔ. Yoo, nti no ɔyɛ ibinom hɔn gyedzi nyi no. Okay. Ndɛ wɔgye wo nkwa a, dɛ mbrɛ Jesus aka dɛ obi runntum ngye wo mfir ne nsamu no, aha no ɔyɛ plain word a Jesus ɔaka. Nna dɛm nkorɔfo no ayɛ nhwehwɛmu a na wɔaka dɛ sɛ Jesus aka dɛ sɛ ɛyɛ no guan na erennyerew dze a, na ɔno no sɛ ebɛyɛ no guan na eyew a, nna either dɛ wɔanngye enndzi na mbom ebi a na follow miracle bi na ebɛfrafra mu. Follow miracle bi anaa wonam beebi na ebɛfrɛfrɛ mu. Hello.

dɛ sɛ wofa Bible no na wonantsew wɔ krɔnkrɔn gye mu ne dɛ ebɛkɔ beebi a heaven no. Ɔnnyɛ dɛ wɔagye Yesu edzi ntsi wotse hɔ na wɔkɔ asɔr, wo a wɔmmbɔ mpaa na wotsie yi. Nnyɛ dɛ ɛyɛ Wo preachi me sɛ mensakra na memfa Yesu nyɛ me kra n'Agyenkwa. Masakra, mafa Yesu ayɛ me kra n'Agyenkwa. Seisei mehu sɛ nkwagye aba me fie. Edwuma bɛn bio na ɛno nso hia sɛ menyɛ?

wobɛtumi akasa. Yoo. Ɛna yɛwɔ obinom nso a, hɔn no nso no, Christian funu a binom anada eyi so a, group nso a, hɔn nso hɔn gyedzi kyerɛ hɔn dɛ dabi, Ewuradze, magye Ewuradze ewie, na mbom no, megyee dzii wiei no, ɔnnyɛ n'anyen na metum mayew dɛm nkwagye no. Ntsi no, ɔwɔ dɛ

Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho no ankasa na wofae no. Saa Ten Commandments no nyinaa edu fa no nyinaa ne sɛ, sɛ magye Nyame adi a, yɛabɔ me nsam, menye me. Nnwuma no a meyɛ ne sɛ, sɛ medɔ me yɔnko a, menni me yɔnko nkɔnkɔnsa. Sɛ medɔ me yɔnko a, menkɔgye ne yere. Sɛ medɔ ne yɔnko a, merentumi ndi no awu. Enti saa nneɛma yi nyinaa yɛ nnwuma a ɛwɔ sɛ wotu mu sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ na wode pere wo nkwagye wɔ soro. So ɔda aseɛ? Ɛhɛɛ, na ayɛ sɛ wante saa yi ankasa ne nkasa Kristofo a yɛabena. Yɛmpɛ adesua. Meda ase. Ɛna awiɛ no yɛn pɛ adesua nti ɛne ɛsɛn sɛ yɛn pɛ adesua nti no o ɛnɛ ɛnɛ okristo no kɔ asɔre ɔtwɛn sɛ so ɔsɔfo bɛba ansa wɔbɔ mpaeɛ ama no so wahu nti ama papa na ɔkasa no mede no ase paa me me na mekɔ afɔsɔre fini bi papa na ɔkasa mede no ase paa na mmom ma ɔreka nyinaa so yɛ nokware na me paakyɛ ne sɛ

Ɔno no hɛn ma yɛgye dzi nye dɛ ɔwɔ dɛ etsena Jesus no mu tse dɛ vine, tse dɛ dua. Ehu dɛ sɛ edze mango dua si hɔ a, ɔyɛ mango dua, osi hɔ. Sɛ branches no bi butu famu a, adze a ɔbɛyɛ ara nye dɛ ɔbɛ dry. Na mbom no sɛ ommbui na ɔfam dua no ho dze a ahoɔdzen bi a dua kɛse no gye fi famu no mm. ehu dɛ ɔsɔ klae ɔdze ma obiara ma biara so aba oh, nti yɛka no john chapter 15 no jesus ɔse yɛntsena ne mu na n'asɛm ntsena hɛn mu na yɛasɛm tsena hɛn mu a ɔno no yɛbɛyɛ prɔmprɔmprɔm oh, biribiara a yɛbɛbisa no yɛbɛnya ɛnwɔ oh, ɛsima nti no it's not like o oh, magye adi gyano ano no mewie a na maka tena fie mm. dabi that is not it na mbom no agye di wie yi no ɔwɔ dɛ tena nyame no mu ɔsoro ɛle tena nyame no mu sɛ yɛwɔ bebree wɔ hɔ a wɔn wɔn gye jesus ndzi but they read the bible nti no wɔnyia hwee wɔm kɔsɔn yɛ saved. Okay.
ɛnwes ma nsa ɔno ɔresua nyimedzi na mmom no bible no reading it no ɔbɔboa wo w'adwene mu bɔbɔi na mmom no sɛ ɔbɛ ne dɛ abɛgye awuradze edzi hmm. na ɛlɛka no bible no there is something in it biribi wɔ mu a ɔno kɔw mu a ɔbuild wo up ma ɔma inyim ɛwɔ nyamem ɔma itsim wɔ nyamem ɔma ɛtse nyame ase ɔma miracles follow ɔma ma sɛ ebi a ɔbɔnofo no pɛ dɛ ɔba Nyankopɔn ama wo ahoɔden biara a ɔwɔ dɛ ɛdze bɔ bra. Ɔno na ɔbɛma ma tseneneeyɛ tse ase a ɔabɛda no ho edzi wɔ w'abrabɔ mu. Obiara gyina nkyɛn a obohu no a, indeed you are a Christian. Meda ase ɔsɔfo ba sɛ sei na ɛka mayi ma me last question a wode wrap ama me ɛɛ magye nyame adi nso menom nsa mebɔ aguaman ɛyɛ nokorɛ sɛ magye nyame adi. Mepawkyɛw, sɛ agyen a me edzi na eda ho ara tse abrabɔ dadaw no a nna ewɔ mu no mu a, nna ɔkyerɛ dɛ enngye Nyame nndzi. Ah! Osiandɛ. Mekɔ asɔr o.
Ekɔ asɔr.
Na Bible se dɛ nnyɛ hɔn a wɔse Ewuradze, Ewuradze nyina na wɔbɔkɔ sor ahenyi mu. Nnsɛ Nyame na ɔdaadaa me. Nna n'asɛm so se dɛ, Mber no sua dodow abɛka dɛ Ewuradze, medze wo dzin toto ahom bɔn, medze wo dzin hyɛ nkɔm, Messiah reba. na ɔaka akyerɛ wo dɛ fi mu do fi na menye mu a ɔannyɛ dza ɔtsen. Ntsi sɛ ese agye Nyame edzi a, otwar dɛ Sunsum n'aba no ɔda edzi wɔ wo mu. Ekenkan Galatians Sunsum n'aba, n'aba no. honhom n'aba no, bi ne deɛ he? Ɔdɔ, pinkyɛw, a ahobrɛadze, Ayamuyie ne deɛ ɛtoatoa so no.

Tse dɛ hɛn frɛ nye kor frɛ dɛ dwuma wɔ hɔ otwa adze yi dze, apa Christ me a edze w'ana apae mu afora agye Jesus Christ ato mu dɛ ɔyɛ Agyenkwa, dɛ Ɔmbɛyɛ wo Wura, wo Kra, nye w'Agyenkwa dabia no. Mpɔkyɛ mepɛ dɛ yɛhwɛ biribi wɔ First John. Me mber no ntsi, wo deɛ ka quotation ma me. Okay, First John two twenty four no. First John two twenty four, yeah. Two twenty four, ɔse na hom dze.
Hom mma dza ofi ahyɛse no hom tsee no wɔ mo hɔ no ntsena mo mu. Ntsi sɛ eba Christ mu a, dza etsee no, nkyerɛkyerɛ na etse no, ɔwɔ dɛ ema ɔtsena wo mu na ede nya adwensakra sesa w'anamɔn dadaw no. But sɛ eba Christ mu na still enom nsa, ebɔ edwaman, iwia adze, na dɛm ndzɛmba nyina eda ho ayaw, ɔkyerɛ dɛ nnyɛ nnyɛ adwenesakra, nnrepɛntse. Nyame so de me yɛ adwuma o. Nyame de me yɛ nsɛnkyerɛnee.
Na
kyerɛ sɛ deɛ meyɛ no ɛyɛ suman me o. Ana Mary.
Ọsọfọ wa wo de. Yɛwɔ Mary spirit wɔ. Yeah, yeah, yeah.
Nti ebotumi dɛ ɛyɛ dɛm ndzɛmba ne nyina but mm. na ɔmfiri Nyankopɔn. Oh, Osian dɛ Sunsum Krɔnkrɔn no ɔntsena adze a ɔyɛ fi mu. Mm-hmm. Nti sɛ Sunsum Krɔnkrɔn no tse wo mu a, ehu dɛ ɔda abrabɔ krɔnkrɔn na ɔda ɔda edzi wɔ w'abrabɔ mu. Nti sɛ Sunsum Krɔnkrɔn no tse wo mu mpo a, Sunsum no ara ɔngyaa wo ma nkɛyɛ dɛm adze no ne wiansa no mmfa mmbɛyɛ yie. Nti sɛ wɔ Christ mu na still dɛm adze no ɔkɔ do wɔ w'abrabɔ mu a, Ɔwɔ dɛ ehwɛ w'abrabɔ yie na esesa w'adwen yie. Wohwɛ w'abrabɔ na wosesa, fa wo nkyia to aso ma me na gye aboterɛ ansa a wobɛkyia me, nyɛ frɛfoɔ yi. Ɛ- Hello? Hello. Mesrɛ wo, dwe mfidie no ma me, dwe mfidie no. Hello, good evening. Wode. Wode ɛne baabi a wokasa fi. Wo ne last caller, mo mbre no ayɛ mbe. Ah, Asare ni. Asare, aha, Asare ma yɛnkɔ hɔ ae, mesrɛ wo a. Mekasa firi Esuekyi.
Yɛnkɔ. Eh, nokorɛ ne sɛ, asɛm na ɔreka no, ebi nim sɛ biara sɛ, eh, ka ne sɛn. Kristosom no, sɛ ɔbɛyɛ ogyidini a, abrabɔ bɛn na ɛyɛ a obi dwen no? Sɛ biribi bɛn, meka kyerɛ sɛ, sɛ wonim sɛ woagye Nyame adi paa na sɛ honhom paa te wo mu a, ɔh, honhom no ara bɛkyerɛ wo sɛ, enti a meka sɛ, obi wɔ hɔ no sɛ ɔse ɛɛ wagye Kristo adi a, ewu a na even na Frederick Ford bɛkɔ asɔre no kyerɛ sɛ ɔnnyee Kristo nni, because ogyidini paa a honhom paa te wo mu de, sɛ ɛkɔ asɔre a, honhom no bɛkyerɛ wo atare a ɔdɛɛdɛ.

Oh, wo de kyɛ wo maame ma me mesra wo. Asare pa adwe o. Ɔsɔfo, mesra wo ɔsɔfo ba fa wo nkyia to aso ma me mesra wo a. Mekyia etiefo a wotie he nyinaa na adɔfo a wɔhwɛ Ocean One TV. Nna mekyia me papa Sɔfo Ben nna ne yer nna asɔr mpanyimfo nyinaa. Wo husband to be wonnkyia no? Anaa bi nnihɔ?

eh, ocean one tv adwumayɛfo a wɔwɔ ha nyinaa nyame nhyira wɔ nyinaa eh, obi a na menyɛ ɔda kwan dɛ ɔwɔ dɛ meba mu hu no na ma na na mehu no ti dɛ wɔatɔfo mu hɔ nti mekyia no nso mm-hmm. afei mekyia ɔyɛ apostolic praise fo nyinaa elders no nyinaa ɔm dɛ me elders no wɔn mu binom kɛ dɛ wɔbɛfrɛ nso mm-hmm. ɔm dɛ yɛyɛ program bi nti wɔntum amfrɛ next week yɛn nyinaa no yɛbɛfrɛ Nyame nhyira yɛn nyinaa na afei edwumayɛfo no Nyame nhyira hɔn nyɛ hɔn kɛse na ɔnto hɔn nkum ama afedansi sei dɛm na yɛtse ase edwuma no wura nso Nyame nhyira no Edwuma wura nso Nyame nhyira no nea wotee ne nka yi yɛ Ɔsɔfo Newlove Mensah saa nso na Ɔsɔfo baa Felicia Enu ɔno ɔyɛ Youth Pastor asafo a wɔn da ano yɛ Apostolic Praise Church Elmina. Me nso, me din de Nana Kwam na awɔtwe dodow a ɛfrɛ me Evangelist Aaron. Na mekyerɛ sɛ Once Saved Forever Saved no, ɛnnɛ woate wo ho ase sɛ ɛnyɛ. Sɛ wogye tom sɛ yɛagye wo nkwa a, work towards it. Yɛ adwuma toa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nkwagye no wo nsa bɛka prɛko pɛ. Because wokan ɛyɛ Ezekiel, Ezekiel eighteen twenty one a Onyankopɔn se n'ani nnye ɔdebɔnyɛni wuo ho. Nti hwɛ na woambɛyɛ ɔdebɔnyɛni a wobɛwu wɔ wo bɔne mu. Sɛ Nyame agye wo a, toaso, kɔso ara na kɔso sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa wo. Ocean One TV wɔ Ahomka. Wobɛnya Ocean One TV wɔ First Digital Box no so. Kɔ GM Bank fiadze biara wokɔ hɔnom a wobɛnya bi atɔ. Yɛ a wohwɛ yɛn program yi, ɛdu wo kua da bi a yɛtumi de program yi tena ase de ba w'akwan mu. Ɛnni ndɛ wɔ ɔkyena. Makra obi biara. Bye bye.